Min romana wê ji we divêtin. Dubare min romana xewna xwe divêtin. Û heger hîn neşên şilove bikin, di ez zam çi serederiyê di gel we bikim. Eger ev şeve we romana xewna min neyîna, ez dê we êk êkeke me zîndanê ve.

Çi ye? Te divêtin tu bêjî ku tu dê şêyî ravekirina xewna min hewti bî bo bînî? Belê Hosa ye xatîna min. Bînaros, mayê xwe di van kara nekey û destaladarî zêdetir tûra nekey.

Daxwazî şetkên şefekatî ji derfetê bide me. Ez xwedê geme di giyanê we ji kelexê we helkêşim. Hew hem şermizar kirîn. Hew heybet bû perz bike hê jine hêla.

Ey cenabê şahî! Ev e navdartirîn sihirbend û raveker in seranserî Misirê. Eger tu derfetê bideyê bêguman dê xewna te raveke. Çi pişinyaraneke gah in! Ev e komek in wekî mişka bestxûn û vedxûn weger samanê Misirê hemiyê bide nê têr nabin. Û demê mirov tevît û lawaz bît û pêdvî wan bît in wekî seytî be xûne şînprawin.

û bez berevanî ji wana piyalê xma ho. Dê tu boreke me ve ku te ageh ji xwe hebe cenabê şahî. Eger dê ser û berê te têk çî. Û nûge hemiya bikene di zîndanê ve. Û li wî demî berden demê şilovekirina xewna min dizanin.

Xatîna min, destî rî axf nedê deya min. Çiye? Dî careka dî çi bêjî? Xatîn, ez rêka çareseriya vê arîşê dizanim. Belê pa ez newêrim bavim çimku cenabê desthilatdarî gelekê tora ye. Ma tu yê zanayî tira vekirina xewna de? Ne, ne. Ez ravekerekê gelekî zîrek nîyasim.

Bîna Rûsyê re jî de ser daxwaziya xwe tiştekî bêjî. Bala xwe ji me vekin, me çi nekiriye? Kap rawestin. Bêje Bîna Rûs, niha ji te heye. Ez rêkekê dikevim bû çareserkirina bûvê çendaye.

Ew çiye bîna roz. Bendeyekî Ebranî ye û nûke yê di zîndanê ve. Te gotî bendeyekî Ebranî yê di zîndanê ve? Cenabê desthilatdarî. Li demê ez û Ebû Pîs zîndanê ve her êkîş me xewnek dît. Ev vî genc het zîndanê ve gote min ramana xewna te, tu dê azad bî ji zîndanê. Gote Ebû Pîsî ramana xewna te dê heye kuştin û hilawîstin. Her du xewn piştî sê roja bûne rastî û çêbûn.

Erê navî zîndanî çi ye? Usersif, Belê pal def ebriya navî Yusif e. Ev e navekê çêkirî ye. Ez dibêjim berî çend saleka zarokekê bî navî min bo berê spotîvarî kirî bû.

Cute, Avenue Chavez, Chitvetin. Nûkê hara bêje Berêz Kêdomênî ku serkirde horên hop yê hatî. Şlayê Berêz Emin Hewtibê Çarê ve. Baş e Berêz, hîvî hop mîne. Serkirde horên hopî vê bête jor. Nûkehara. Cenabê hûrî nû vî nîvşevê hatiye vêrê çi û çi divêtin? Divêtin fermanê şahî bêne cêvecêkirin, çi şev bît yan jî roj. Bîna roz te carek adî çi kiriye? Dubare dê heyet zîndanê ve? Ne, em ê Tatîn Yozersîfî bibînîn. Fermana li me hatiye kirin ji laya şahî ve. Baş e.

Ev ê çawa xirtine tu dibêjî? Daxwaza lêborînê ji te dikim. Li min bibore. Çimku ew daxwaza biçîk ez neşiyan bo te bicihbînim. Ez nizanim dê çawa berê xwe deme nav çavê te şerma da. Şerma te neya cihê xwe de ye. Ya ser te pêdivî bû tu daxwaziya min ji bîr keyî. Ji bîrkirina te çi merem tê ranebûn. Min ev çenda henê bû hevalet xwe got bû. Her wisa derfeta pakirnê bû min li verê peyda bû. Bînarûs! Bêje min çawa bîra te hate zîndana zewî raya nexweş? Çawa bîra te li me hat? Dê bêjim. Dê bêjme hewe. Fermana şahê Misrê em min hewt dibê çarê ez ê hatîme vêrê. Da ravekirina xewnekê ji te welgirim. Hemî sêrbend û ravekerên Misrê yê dikom bûyn neşiyayne xewna em min hewt dibê çarê şirûvekin. Eger şayî ev xewne nedîtba tu qet netatiye bîra min. Bar bike Yûzersîf. Baş e, bo me vegêre bîna roz. Şahîd xewna xwe da dîtbû ku heft çêlêd zeîf û lawaz heft çêlêd diyêd qelew pêk vedixwarin. Û heft guliyêd genimî yê kesk û dangirtî hişik bûn ji ber xwe tê alandina heft guliyên diyên hişik. Ev ya Xwedayê ê ka nevoxzanîna min dê ravakirinek bo vê xewnê hebît. Nexêr.